Ar ffin ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Eryri mae un o'r rhyfeddodau Cymru. Coedwig gwydr. Coedwig llawn harddwch a heddwch. changing seasons and the wildlife, the whole place is just quite amazing. It's a little gem. Ardal i fentro a darganfod cyfrinachau. A lot of people call it the hidden valley because they don't know about it as well.
Mae'n llawn cyffro. Mewn gwlad llawn hanes. You know, with some of the footpaths we walk are hundreds of years old. They were walked by miners and villagers and people going from place to place. And they're still there. You can find them. Man lle roedd beirdd yn cerdded. Taswn eisiau roed y goedwig mewn tri gair, a rheini fydda antur, straeon a tymhorau. Mae gwydr wedi ei leoli yng nghanol pentrefi a threfi, ac yn gartref i goedwigoedd, llwybrau, llwybrau ceffylau, caeau a llynnoedd. Mae rhywbeth i bawb yma. Ond mae mwy i goedwig gwydr. Croeso i Goedwig y Bobl. Mae chwareli, coedwigaeth a diwylliant i gyd wedi chwarae rôl sylweddol wrth wneud y goedwig yr hyn ydyw heddiw. Ar hyd ei oes, mae Sion Scheltinga wedi cael ei hudo gan dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal. The mines in the Gwydir Forest primarily were known as lead mines, but there was zinc associated with the lead as well, but there was also a content of silver,

Gyda diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd diwydiant chwareli yng Nghoedwig Gwydir drosodd. But as the mines disappeared, then the buildings disappeared and they are now in ruins in the forest. Roedd y wlad angen cynhyrchu coed ar frys, ac yn y 1920au cynnar sefydlwyd y Gomisiwn Goedwigaeth gan y Llywodraeth i helpu fodloni'r galw newydd. Gweithiodd George Pringle i'r Comisiwn am dros 50 mlynedd. So the Commission came here and started planting in 1921. Its instructions to the Commission were to get large reserve of timber on the ground as fast as possible, which meant the Commission had to acquire land,

Each beat managed by one or two foresters supported by a foreman or a ganger and had a workforce of round about 10 or 12 men.
Gyda thwf y goedwig, daeth yr angen am weithlu a sgiliau newydd. Roedd John Reed ymhlith y cyntaf i gael ei dderbyn i Ysgol Hyfforddiant Coedwigwyr

Gwydir yn dod yn goedwig gynhyrchiol iawn. Roedd Bill Jones yn un o'r bobl oedd yn gyfrifol am wneud y goedwig yn haws ei chyrraedd. I started off when I went on the roads department, I worked for about twelve years on the rock drilling and we came here in the mid sixties I would say and it was known as the Golden Mile

And we were surrounded nearly by the fire in, and uh, they were very concerned about us. Mm. And uh, all of a sudden, the weather changed, and the rain came and stopped the fire. Like.
Dim ond un o nifer o heriau ar gyfer deiliaid bach newydd fel Harry a'i deulu yn yr ardal oedd tanau coedwig.

Mae gan Mary atgofion melys o'i phlentyndod yn tyfu fyny yng nghanol y goedwig, ond weithiau roedd bywyd yn galed. This is the house where I lived in, umm it has changed a lot, umm we had two pigsties further along which we kept the dogs in and of course the outside toilet.

Y dyffryn cudd hwn a'r ardaloedd hardd o amgylch sy'n gwneud Coedwig Gwydir yn leoliad gwych ar gyfer ymwelwyr. Roedd yr ymwelwyr cynnar yn teithio ar y ffordd, rheilffordd ac hyd yn oed ar gychod i fwynhau atyniadau y goedwig, fel y rhai yn Nhrefriw. Trefriw started growing really as a small Victorian resort and a quay was built

Mae gwydr wedi bod yn le arbennig i feirdd erioed. Mi fagwyd Myrddin ap Dafydd yn Llanrwst a mae dal yn cael ei ddylanwadu gan yr ardal. Cofeb Taliesin 'di hon tu ôl mi fan hyn. Cofeb i gofio bod y bardd Taliesin o'r chweched ganrif wedi cael ei eni 'ma yn ôl chwedl. Ac mi roedd 'na griw o feirdd o Ddyffryn Conwy, Gwilym Cowlyd ac eraill yn cynnal steddfod, arwest yma o ganol yr ganrif o'r blaen 1861 ymlaen. Rhyw fath o rebel Steddfod oedd hon, Steddfod Gymraeg yn yr awyr agored, yn hytrach na'r Steddfod Fictorianaidd oedd yn... Seisnig oedd yn cael ei chynnal adeg hynny. A hon yn y bôn sydd wedi ennill dyma yn Steddfod Genedlaethol ni heddiw.
Hen wraig a wyn o wydr. Daw dial wyn o wydr am ddwyn fy mwthyn gwyn. Y dydd bydd carw ar lawnt Dy blas, dy ddiwedd di fydd hyn. Hon di yr hen garreg oedd yn sefyll ar y gofeb, nath i ddisgyn rhyw ddeugion mlynedd yn ôl. Ac ar y garreg yma mae'r enwa llawer iawn o'r, o'r bobl a'r beirdd oedd yn dŵad uh, i'r arwest. Eryr Alwen, enw barddol, 1899 fan hyn. Ac ymysg yr holl enwa, uh, y mae yna un yn dod o'r arwest gyntaf un, Morris, 1861.

Mae'r llynnoedd a'r afonydd yn darparu cefndir gwych ar gyfer amryw o weithgareddau, ac mae rhai mannau perffaith ar gyfer pysgota. Mae llwybrau beiciau yn gwau ei ffordd drwy'r goedwig, gan gynnwys llwybr heriol Marin, 25 cilomedr o lwybr coch yn dringo i dros 800 medr. Mae marchogion yn mwynhau yr ardaloedd agored. Mae llwybrau a thracau traddodiadol y chwarelwyr yn ei gwneud hi'n hawdd i ymwelwyr heddiw werthfarogi y tirwedd syfrdanol, ynghyd â llawer o lwybrau sefydlog y goedwig. Dros y canrifoedd, mae'r tirwedd gyfnewidiol wedi darparu gwaith, cysgod ac ysbrydoliaeth i ymwelwyr ac i'r trigolion lleol.